Misaotra anareo tsy misaraka amin'ny RTA manatitra ny araba tompoko ary dia asaina indray ianareo hijery ny 1950 amin'ity alina ity. Mialoha ny hidirantsika amin'ireo antsipiriam-baovao dia ireto aloha ny lohateny. Tonga teto Madagasikara androany ary hihaona amin'ireo vondrona politika nanosoniany soridalana. ny delegasiona avy amin'ny vondrona Sadec tarihan'ny minisitra afrikanina Tatsimo Marius Fransman. Mbola mitana ny fitakiany ny tokony hanesorana ireo mpitantana ao amin'ny ATT na ny antokon-draharaha misahana ny fitanterana tanety hatramin'izao ny vondran'ny mpitatitra CNT. Efa nivaly ny fanadinana CEPE e ho an'ny Cisco efatra manodidina an'Antananarivo, valopolo isanjato ny salam-pahafahana tamin'izany ary any ivelany. Samy notondroin'ny vaomiera mpanao fanadihadiana ho nahafaty olona nandritra ny herisetra nitranga taorian'ny fifidianana tamin'ny taon-dasa tany Côte d'Ivoire, na ny mpanara-dia ny filoha teo aloha Laurent Gbagbo, na ny mpomba ny filoha ankehitriny Alassane Ouattara. Androany no tonga eto Madagasikara ny solontenan'ny Troika an'ny vondrona Sadec, tarihan'ny minisitry ny fifandraisana iraisam-pirenena afrikanina tatsimo, Marius Fransman. Hanangona ny hevitr'ireo vondrona politika nanao sonia ny sori-dalana hitondrana ny tetezamita tsy nandeha tany Seychelles izy ireo, mialohan'ny hanaovany tatitra any amin'ny fihaonana an-tampon'ny vondrona Sadec amin'ny tapak'ity volana ity. Ankoatra ny fihaonany amin'ireo mpanao politika malagasy dia hihaona amin'ny mpitondra fivavahana, ny fiarahamonim-pirenena, ny CENI-T sy ny mpitandro ny filaminana ary ny tompon'andraikitra ara-pitsarana izy ireo. Felana Ramalalanirina. Tonga eto Madagasikara androany ireo solontenan'ny Troika an'ny vondrona Sadec izay tarihan'ny minisitra afrikana Tatsimo Marius Fransman. Nambarany fa hanolotra soso-kevitra ny CENI-T, Vaomieram-pirenena momba ny fifidianana izy ireo, momba datin'ny fifidianana izay hatao eto Madagasikara. Fifidianana izay tsy maintsy atao araka ny hevitr'i Marius Fransman, satria tokony ho olom-boafidy no hiasa any amin'ny Antenimiera. Namafisiny noho izany, fa tsy maintsy vita ato anatin'ny herintaona ny fifidianana. So we will make a very firm recommendation. Hanolotra soso-kevitra momba ny hanatanterahana ireo fifidianana izahay, fa azoko antoka hoe tsy maintsy atao anatin'ny herintaona izany. Irariana hoe hatao haingana ny. fifidianana, efa eo rahateo ny tetiandron'ny Firenena Mikambana. Hanangona ny hevitry ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpahay lalàna ary ny mpitarika fiangonana sy ireo mpanao politika malagasy nanao sonia ny sori-dalana hitondrana ny tetezamita no anton-dian'ireo solontenan'ny Troïka ny vondrona Sadec eto Madagasikara ireo, araka ny nambaran'i Marius Fransman. Tolo-kevitra hahafahan'izy ireo manao tatitra amin'ny fihaonana an-tampon'ny vondrona Sadec amin'ny tapak'ity volana aogositra ity. Ao anatin'ny delegasiônan'ny Troïka ny minisitry ny Raharaham-bahiny Seychellois Jean Paul Adam, izay sady filoha mpitarika ny Filankevitry ny Minisitra ao amin'ny COI, Vondron'ny Ranomasimbe Indianina. Amin'ny alahady izao izy ireo no hiala eto Madagasikara. Taorian'ny fahatongavan'ny delegasiônan'ny Troïka an'ny Vondrona Sadec ny tolakandro teo dia nihazo avy hatrany ny toerana ipetrahan'izy ireo teny Antaninarenina ireo delegasiona ireo. Nisy noho izany ny fampitam-baovao teo amin'ireo mpikambana ao amin'ny delegasiona ny Troika an'ny vondron'asa Sadec ireo izay tarihan'ny minisitra lefitra misahana ny raharaha iraisam-pirenena afrikana tatsimo Marius Fransman sy ireo avy amin'ny vaomieran'ny ranomasimbe Indiana tarihan'ny minisitry ny raharaham-bahiny Sechelois Jean Paul Adam alohan'ny nionan'izy ireo tamin'ny praiministra Omer Birzik tety amin'ny lapan'ny mahazo arivo tamin'ny dimy ora sy sasany ariva no noraisin'ny praiministra ireto delegasiona Ina ireto, ka anisan'ny noresahana tamin'izany ny fomba fahitan'ny roa tonta ny tetiandrom-pifidianana nofaritan'ny Cenit sy ny manam-pahaizan'ny Firenena Mikambana izay namafisin'ny Praiminisitra fa tsy tokony hiova intsony. Nankasitraka ny fanambarana nataon'ny Filohan'ny Tetezamita omaly ny amin'ny tsy maintsy hirosoana amin'ny fifidianana ny Lehiben'ny Faritra Alaotra Mangoro. Aminy dia efa vita ny ala nenina tamin'ny alalan'ny firesahan'ny Filohan'ny Tetezamita Andry Rajoelina tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Nambarany fa na dia mbola be ady varotra aza ireo mpanao politika malagasy amin'izao fotoana izao dia efa manana ny sori-dalana sy ny tetiandrom-pifidianana ahafahana miroso i Madagasikara ary efa vonona amin'izany ireo mpitondra any amin'ny faritra. Fanampanazavana. mpitondra indrindra fa ny ao amin'ny faritra, ny amin'ny faritra iray manontolo dia vonona, efa vonona hatramin'ny ela hanatanteraka izany fifidianana izany ary izay ihany. Niniana moa ny zavatra ady varotra ho ataon'izay mbola varotra eo, ny feuille de route efa eo, eh, ny fifidianana fa ho atao, ny CENIT sy ny zavatra rehetra efa vonona, dia fifidianana dia fifidianana ihany zany. Feno raika amby roapolo taona androany ny diabean'ny fahafahana teny Iavoloha notarihan'ny Hery Velona Rasalama nisy an'ny filoha teo aloha Zafy Albert sy ny pasteur Andriamanjato Richard tamin'ny folo aogositra iraika amby sivifolo sy sivinjato sy arivo. Tsy fantatra mazava ny isan'ny maty tamin'ny fitifirana sy ny Foahan'ny vanja nilevina teny Iavoloha nandritra io andro io hatramin'izao ary tsy mbola nisy ny raharaham-pitsarana. Tranga mampalahelo ny tamin'ny iraika amby sivifolo sy sivinjato sy arivo, araka ny nambaran'ny Profesora Lucile Rabearimanana, satria miverimberina matetika. Ny Jeneraly Ramakavily Désiré indray dia nilaza fa matimaty foana ireo olom-pirenena namoy ny ainy tamin'ny tolona politika teto amin'ny firenena, raha ny zava-nitranga tamin'ny iraika amby sivifolo sy sivinjato sy arivo no jerena. Aina Ratsimbazafy. Toa vita mora teny fotsiny ny raharaha folo aogositra iraika amby sivifolo sy sivinjato sy arivo araka ny nambaran'ny jeneraly Ramakavelo satria tsy nisy fitsarana ireo tompon'andraikitra kanefa maro ny olona maty. Ambonin'izay dia mbola niverina tamin'ny taona roa sy roa arivo sy sivy sy roa arivo ny famonoana ny olom-pirenena tamin'ny hetsika politika nisy teto amin'ny firenena. Tsy fahaizan'ny mpanao politika sy ny olom-pirenena misintona lesona amin'ny zava-nitranga tany aloha toa an'ny tamin'ny iraika amby sivifolo sy sivinjato sy arivo no mahatonga ireny tranga ireny hiverina sy ny fiainam-pirenena ao anaty krizy lava araka ny voalazany. Ohatran'ny verivery fotsiny a, ohatran'ny tsisy hasiny intsony a, ilay tolona izay natao. Mahatsiaro ny iraika amby sivifolo tsika izao, mba nisy fihatsarany ve ilay fiainam-bahoaka? Mba nisy fihetsarana, fihatsarany ve ilay fitantanana? Vao mainka milentika. Ary rehefa tsy mieritreritra isika Malagasy a, dia vao mainka hitombo ny fahasahirana. Ny tsy fampiharana ny demokrasia hatramin'ny fahaleovantena no mahatonga ny tranga tahaka ny folo aogositra iraika amby sivifolo sy sivinjato sy arivo izao. miverimberina, araka ny fanazavan' ny Profesera Lucile Rabearimanana. Manampy trotraka izany ny tsy fahombiazan' ny fifampidinihana samihafa eo amin' ireo mitonona ho tompon' andraikitra eto amin'ny firenena ka mahatonga an'i Madagasikara tsy tafala anaty krizy hatramin' izao. Za dia manahy mihitsy aho, tsy vitan'ny hoe fitohizan'ny krizy, fa hoe mety mbola mafimafy kokoa noho izao ny zava-misy. Tokony mba henoina ihany ny feon'ny vahoaka sy ny tompon'andraikitra politika. Zay tena mijery ny tombotsoam-bahoaka marina. Mety hiverina ny tranga toa ny tamin'ny iraika amby sivifolo sy sivanjato sy arivo raha ny toe-javatra miseho amin'izao fotoana satria dia mikatso tanteraka ny fampiharana ny sori-dalana raha ny fanazavan'ny Jeneraly Ramakavelo. Manodidina ny eninjato sy arivo taonina ny lavanila heverin'ireo mpamokatra aondrana amin'ity taona ity. Ho an'ny faritra Sava, any avaratra atsinanan'i Madagasikara, dia ny folo jolay teo no nanomboka ny taom-piotazana lavanila. Tamin'ny taon-dasa dia ambany. mihitsy ny vidin'ny lavanila satria telo arivo ariary ny iray kilao manta, raha ny nambaran'ny ben'ny tanànan'ny kaominina ambanivohitra Tanambao Ndaouda any amin'ny faritra Sava. Amin'izao fotoana dia nihatsara ny vidin'ny lavanila raha ny fanazavany satria mahatratra valo arivo ariary ny vidin'ny iray kilao manta ka antony anankiroa no mahatonga izany. Fanampy fanazavana. Eo ny fahatsaran'ilay vokatra matoa tsara dia eo ihany koa ny ny fananganagna ny fikambanana ny mpandraharaha la vanille izany hoe plateforme de vanille izay ikambanan'ny mpamokatra vanille sy ireo mpandraharaha rehetrarehetra ziska mpanondranisa any velany ka mipetraka tsara zegny le le fototra zay afahagna mampatanjaka lay hoe mampatsaratsara le kalitao ny vanille any aminay agny amin'ny sava am'izao fotoazao I Frantsa hatrany no mitana ny lohalaharana amin'ireo firenena manafatra lavanila avy aty Madagasikara. Tamin'ny taon-dasa dia roa amby roapolo dolara no andraisan'ireo mpanafatra ny kilaon'ny lavanila. Iray amin'ireo toerana lasibatra tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Giovanna farany teo ny tanànan'i Vatomandry. Ankehitriny anefa dia ny efapolo isanjaton'ny fahasimbana no voaarina raha ny nambaran'ny ben'ny tanànan'i Tsivangina ka miara-misalaha amin'izany ny fanjakana sy ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana toy ny Care International, ny FID na ny Tahiry ho an'ny fampandrosoana ny Midair, ny Pam na ny fandaharan'asa iraisam-pirenena momba ny sakafo. Mizarazara isaky ny kaominina ny asa ataon'izy ireo raha ny fanazavan'io ben'ny tanàna io hatrany. Ny lafiny ara-toekarena no natao laharam-pahamehana tamin'izao fanarenana izao ahafahan'ny mponina miarin-doha tsikelikely. Ny laharam-pahamehana moa izany hatramin'izao dia ny fanarenana aloha voalohany indrindra ny toekarena izany indrindra fa ny fambolena izany dia misy moa ny ezaka napetraka ataoko hoe famatsiana

tokony tamin'ity herinandro ity. Amin'ny zoma izao dia mbola hisy ny fihaonan'ny CNT sy ny ministeran'ny fitaterana ka anisan'ny hodinihana amin'izany ny fanatsarana ny tobim-piantsonana sy ny fanomezana alalana ireo fiara hivadika ho taxi-brousse ary ny fihitaran'ny zotra na ny nasionaly na ny rezionaly na ny ivelan'ny renivohitra. Andrasan'ny CNT ankoatr'izay ny fialan'ny mpitantana ny antokon-draharaha misahana ny fitanterana an-tanety na ny ATT. Mamy Volonirina. Tao anatin'ny enim-bolana dia nanao andrana amin'ireo fepetra hisorohana ny lozam-pifamoivoizana sy ny fiatrehana ny tsy fandriampahalemana amin'ny lalam-pirenena ny mpitatitra sy ny ATT ary ny mpitandro ny filaminana. Tafiditra amin'ireo fepetra ireo ny fanomezana ora iray ny mpamily taksiborosy hialana sasatra isaky ny adin'ny efatra sy ny fanaovan'ny taksiborosy caravane izay ambenana ny mpitandro ny filaminana. Rehefa hita ny fahombiazan'ireo fepetra ireo dia nankatoavin'ny telotota ny hampiharana izany amin'ny fitaterana rehetra. Tsy nahavita ny anjara andraikiny anefa ny ATT Tee ka tsy nandroso ny fanatanterahana io tetikasa io. Antony izay anisan'ny nahatonga ny CNT hitaky ny fialan'ny mpitantan'io rafitra io. Niandrasanay mpitatitra izany anie dia nialan'ny Tale Jeneralin'ny ATT ary ny soso-kevitra izay nomenay tao amin'ny fivoriana nitondra ny raharaha dia ny solontenan'ny Ministeran'ny Transport, solontenan'ny Ministeran'ny Finances ary ny solontenan'ny mpitatitra izay miara-miasa amin'ny hanoloana azy. Tsy rafitra iray no mahavita mamaha ny olan'ny mpitatitra. faritra rehetra manerana an'i Madagasikara, araka ny nambaran'ny tale jeneralin'ny ATT, fa ilàna fifampidinihana amin'ny sehatra rehetra anatin'ny fitaterana izany. Ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety, izay isan'ny niatrika ny fihaonan'ny CNT sy ny minisiteran'ny Fitaterana androany. Mbola hitohy amin'ny zoma, araka ny fanazavana, io fihaonana io, hitadiavana ny fototry ny olana sy ny vahaolana iatrehana izany. Mbola mitohy ny dinika, mbola mitohy ny fifampiresahana, dia izay no toeramiasa, araka ny lazaiko hoe. ny ATT dia mbola hiara-hiasa amin'ny sehatra eo amin'ny fitaterana valety io. Amin'ny faharoapolon'ity volana aogositra ity no tokony hamoaka ny fanapahan-keviny momba ny fitakian'ny CNT ny hialan'ny mpitantana ny ATT ny filankevi-pitantanan'io rafitra io. Arahanareo ao anatin'ny fitim-baovao fa ny tetibolam-panjakana sy ny andraikitry ny parlemanta no nodinihan'ireo mpikambana cst izay manaraka ny fiofanana omen'ny Enam androany. Ho fanomezana aina ny fizahantany sy ny fihariana eny amin'ny faritra Ambohimanga dia naverin'ny kaominina eny an-toerana ny tsenan'Alakamisy nandrianampoinimerina ary efa nivaly ny fanadinana CEPE e tany amin'ny Cisco efatra manodidina an'Antananarivo ka valopolo isanjato ny salam-pahafahana tamin'izany. Anisan'ny nodinihin'ireo parlemantera mandritra ny fampiofanana omen'ny Enam azy ireo androany ny fampahafantarana amin'ny birihan'ny tetibolam-panjakana. Andraikitry ny parlemantera ny mandan'io tetibola io mandritra ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa ny volana oktobra ka hatramin'ny desambra isan-taona. Araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny Enam dia ilain'ny parlemantera ny mamantatra tsara ny volam-bahoaka ho laniana ka anisan'izany ny fomba hisokajiana ny volam-panjakana sy ny fitantanana ny volam-panjakana ary ny fandaniana izany. Rehefa misy anefa ny fandaniana dia tokony hisy fiantraikany any amin'ny toekarena sy ny fiainam-bahoaka izany ka anjaran'ireo parlemantera ny manara-maso ireo fandaniana ireo. Tamin'ny taona fitopolo sy sivinjato sy arivo tany no tsy nisy intsony ny tsenan'Alakamisin'Andrianampoinimerina teny Ambohimanga ka nanaovany ny tanànan'Ambohimanga ezaka ny hamerenana azy tamin'ity taona ity. Manodidina ny roa alina isan-taona ny isan'ny mpizahatany mitsidika eny Ambohimanga, araka ny fanazavan'ny ben'ny tanàna Ravoninjatovo. Ny hampitomboana io isan'ny mpizahatany io sy ny hampitomboana ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny faritra manodidina an'Ambohimanga no antony nahamerenana indray ity tsena ity araka ny fanazavana. Sivy amby roapolo tapitrisa ariary no nanaovana ny fotodrafitrasa ka ny ampahany tamin'io dia avy amin'ny tahirim-bola ho amin'ny fampandrosoana na FDL. Tsena be izay atao amin'ity tapaky ny volana ity no hisantarana ny tsenana alakamisy nandringana Amponimiherina. Efa nivaly nanomboka omaly hariva ny fanadinana CEPE ho an'ny ampahany amin'ireo distrika ivelan'Antananarivo, isan'izany ny tany Arivonimamo sy Antanifotsy ary Anjozorobe. Manodidina valopolo isanjato ny tahan'ny fahafahana CEPE. DPE tamin'ireo distrika ireo. Alefan'ireo fari-piadidiam-pampianarana avy any ivelany Antananarivo eto amin'ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena ireo vokatra ireo. Amin'ny alahady izao no daty efa nambaran'ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena fa hivaliany ny fanadinana CEPE.